Nes ymlaen, da ni'n pasio cronfa ddŵr y cwmni trydan, oedd yn gyfrifol am y llifogydd. Anodd credu bod yr holl ddŵr ma yma jyst i greu trydan i'w gwerthu dramor, a dim o'r dŵr na'r trydan yn cyrraedd pobl yr ardal. Ar ôl y llifogydd, aeth pethau o ddrwg i waeth, efo'r cyfnod sych iawn a'r teulu'n colli cnydau a'u hanifiliad. Ers hynny, maen nhw'n un o nifer yn yr ardal sy'n cael help gan un o bartneiriaid Cymorth Cristnogol, sef CCS, Gwasanaethau Cymunedol Cristnogol Dwyrain Mynydd Kenya. Y ganolfan yma ydy un o orsafoedd hyfforddi CCS, ac yma maen nhw'n cynnig hyfforddiant a chymorth i ffermwyr yr ardal. Maen nhw'n gwneud bob math o bethau yma, o gynnal cyrsiau coginio am aeth, i gyflwyno bridiau cryfach o ieir a geifr, ac arbrofi a rhannu hadau planhigion sy'n gallu goroesi mewn cyfnodau sych. Ac maen nhw wedi gyrru ni allan i'r ardd i sbio ar eu

mewn rhyw ddiod ma' nw'n galw'n porridge er 'di o ddim fatha uwd ni. Dio'm fatha porridge fel dwi isio. Nadi 'dyn ni 'di bla- wel dwi 'di flasio. A ma' 'na lot o brotein yn rhein. Ia ia ia. Felly ma' nw'n dda iawn ar gyfer yy bwyd plant bach. Hmm. A dwi me'wl bo' fi 'di gweld coeden papaja yn fan 'na achos... Ww. ...ma' papaja yn ffrwyth hawdd i dreulio. Ia. A T'mod ma' 'na lot o fitamina yn n'w felly ti'n codi lefel maeth y plant.
Hmm. O rai' fi ddechra roid yr yy papaya 'ma i Blefyn dwi'n meddwl. Ella.
Ma' nw'n tyfu lot o ffrwythe a llysie yn y ganolfan 'ma. Ia. er mwyn dangos i pobol leol pa fath o gnyda sy'n gallu gwrthsefyll sychdwr. Ah reit.
A ma' 'na mangos yn fwnc hyd 'nod. A ma' 'na mangos o bob lliw a llun yma. A ma' blas y ffrwytha mor wahanol yndydi? O yndi a sbia lliw ar hwnna ti gwbo.
Ma'r ogla a bob dim... Ma' 'na ogla. ...oes bendigedig.
T'gwod 'da ni'n tyfu coed eirin a fala ac ati a ma' lico cerad syth i dy rar i nôl mango. Braf 'de? Wel ti 'di gweld rhein o blaen Branwen? Wel dwi'n ama bo' fi sti cnau dyn nhw ie? Ia?
Sut wt ti'n gwbo hynna? Cnau mwnci achos bo' fi wedi gweld nhw o'r blaen. Yy t'mo' pobol yn meddwl adra 'de cnau ma' nw'n tyfu ar goed. O wrth gwrs ie. Ond ma' cnau daear 'lly ne' peanuts yn tyfu o dan y pridd a fel ma'r enw peanut 'na'n olygu ma' nw'n perthyn i'r teulu pys. O reit. Yndi.
'C'os legiwm ydi'r planigyn yma. Fel ti'n gweld... Oce. ...efo'r dail ma'n debyg iawn i planigyn pys 'de.
Rŵan 'dan ni'n cyrraedd un o'r llefydd pwysica. Pwysica.
Achos dyma lle ma' n'w yn dangos y hyfforddi i bobol sut i dyfu milet. O reit.
A ma' milet yn gnwd arbennig o bwysig ac yn werthfawr iawn achos ma' fwyd sefydlog mewn lot o wledydd yn Affrica mae'n gwrthsefyll... Milet 'di hwn 'lly? ...amodau sych ie.
O'n i'n disgwl milet i fod yn hir ti gwbod ma' nw'n roid o mewn yym cyfaill fel bwtji ag ati. Ie, millet gwahanol ydi hwn yym ma' nw'n defnyddio fo bob dydd yn lle petha fel bara neu tatws... Ie. ...neu reis ma' 'na faeth ychel iawn a m- maeth uwch yn y math yma 'lly. O!
O dwi ti 'di dysgu wbath i fi tro 'ma amdan y millet 'ma. O dwn i'm ti 'di dysgu mwy i fi ar y daith 'ma.
Wel sbia bechod. Mae hwn yn enghraifft da o fethiant y planigyn yma i medru goroesi y tywydd poeth a sych 'ma. Am fod ma yym y watermelons 'ma, melons dŵr 'ma 'lly yn ffynnu 'ma. Hmm. So n'w 'di ca'l y glaw sa 'di yym tyfu'n iawn 'de so n'w 'di ca'l cnwd ohono fo. Ond ma'r ganolfan yma, y mae ddysgu pobol am hyn. Wedyn mae o'n wers dda ac um, bwerus i pobl cael gweld be sy'n medru tyfu a be maen nhw fod i dyfu pan mae pethau'n mynd yn anodd de.
Ac mae pethau yn dechrau mynd yn anodd eto'n Kenya.

Ar y ffor yn ôl, o'n i'n dechra sylweddoli pa mor fregus 'di hyn yr ardal, a pham bo' ca'l y cymorth 'ma mor bwysig i Alfan a'i deulu. Felly, o'n i falch iawn,